קען א מענטש זיך אליינס רייך מאכן? איז עשירות, די פאקט אז א מענטש ווערט רייך, האט עס איינגעלייגט מיט זיין ווילן אדער נישט? יעצט די נושא איז א זאך וואס היינט צו טאגס איז געווארן זייער פאפולער די סאבדזשעקט, און זייער אסאך מענטשן רעדן וועגן דעם, און מענטשן טענה'ן אז אז עשירים זענען מענטשן וואס מאכן זיך אליינס. ס'איז א מיינדסעט. סאו דארף מען גיין מברר זיין איז עס אמת אדער נישט. סאו ערשטע קשיא הייבט זיך אן, פון ווי איז בכלל אנגעקומען די קאנצעפט? ווער ווער איז אויפגעקומען די איידיע? סאו וויפיל איך ווייס אז. גייען צוריק שוין איבער הונדערט יאר, געווען מיין איך אין ניינטין אוי ניין, כ'ווייס פונקט נישט וועלכע יאר ס'איז געווען, ערגעץ אין אביסל מער ווי הונדערט יאר צוריק איז געווען א פראפעסאר האט די נאמען ענדרו קארנעגי, און ער האט געשיקט זיינע סטודענטס זאלן גיין מאכן סטאדיס אויף דיפרענט זאכן, און ער האט געשיקט איין סטודענט זאל גיין מאכן א סטאדי וויאזוי ווערן מענטשן רייך. ער זאל גיין אינטערוויוען רייכע מענטשן וואס זיי האלטן וואס האט זיי רייך געמאכט, און ער האט געשיקט איין סטודענט האט געהייסן נאפאליען היל, אויב איך פראנאונס די נאמען גוט, און ער איז געגאנגען אינטערוויוען עשירים, און ער האט אינטערוויועט פֿינף הונדערט עשירים, און ער איז אנגעקומען צו א קאנקלוזשן אז וויאזוי ווערט א מענטש א עושר, ווייל ער מאכט אפ אז ער גייט זיך רייך מאכן, ער מאכט אפ איך גיי רייך ווערן, גארנישט גייט מיך נישט סטאפן, איך גיי רייך ווערן, און ער שרעקט זיך נישט פאר גארנישט, איז מילא אז א מענטש איז עכט דעטערמינד אז ער גייט רייך ווערן, גייט ער רייך ווערן, און ס'האט גארנישט איינגעלייגט מיט מזל. אזוי האט ער גע'טענה'ט. יעצט ער האט ארויסגעגעבן א בוק און דארט האט זיך נולד געווארן די גאנצע זאך אז עשירים זענען מענטשן וואס מאכן זיך אליינס רייך. צו זאגן אין אנדערע ווערטער, די פראוד וואס קריעיטעד און פון דארט איז ארויסגעקומען אסאך תלמידים און ווי מען זאגט ער האט איינגעפלאנצן די סידס ארויסגעוואקסן די בוים און ס'וואקסט און ס'וואקסט און ס'וואקסט פון דעם. און די פראבלעם איז נאר אז עס איז נישט קיין בוים, עס איז מער ווי א מאשרום, ווייל א מאשרום האט נישט קיין שורש, עס איז אזוי ווי א פאנגוס, עס וואקסט סתם אן טאפ אויף די ערד, ווייל די זאך האט נישט קיין שורש, ווייל א זאך וואס איז א פראוד איז שקר אין כל רגלים. און אז וועסטו מיר פרעגן פארוואס איז עס שקר? ווייל דאס איז נישט קיין וועג וויאזוי מען מאכט א סטארי. דעטס נאט א וועי טו מעיק א סטארי. כ'גיי נישט אריינגיין אין דיטעילס וויאזוי מ'מאכט א סטאדי, דאס איז נישט וואס מ'גייט דא רעדן, אבער די סימפל שכל'דיגע זאך, ווען איך האב געהערט די די זאך וואס ער האט געטון, די ערשטע סעקונד איז מיר שוין שווער געווארן א קשיא, אקעי, ער האט אינטערוויוט פֿינף הונדערט רייכע מענטשן, סאו לאמיר גיין אזוי, וואס איז געווען? ער האט אינטערוויוט פֿינף הונדערט רייכע מענטשן. און די פינף הונדערט רייכע מענטשן האבן אים געטענה'ט אז די סיבה וואס זיי זענען רייך געווארן איז געווען ווייל זיי האבן נישט אויפגעגעבן, זיי האבן געהאט שווערע צייטן און אסאך דערפון האבן זיך געטראפן האומלעס, ליטערלי דעי העד נאטינג באט דעי דידענט גיוו אפ, און זיי האבן געפייט און געפייט און געפייט און פרובירט אלעס וואס זיי קענען ביז זיי האבן עס געמאכט, איז מילא איז ער אנגעקומען צו די קאנקלוזשען אז ער גערעדט צו פֿינף הונדערט עשירים און זיי האבן אזוי געזאגט, מילא מוז זיין אז דאס איז די סיבה פארוואס מענטשן ווערן רייך, באט איך פארשטיי נישט, האב איך געפרעגט רייט עוועי, וואס איז מיט די מענטשן וואס האבן נישט מצליח געווען? האו קאם ער איז נישט געגאנגען פרעגן די מענטשן וואס האבן אויך געטרייט ביזנעס און זיי האבן נישט מצליח געווען פארוואס זיי האלטן אז זיי האבן נישט מצליח געווען? און נישט מצליח געווען מיינט נישט דווקא אז זיי זענען קאמפליטלי דומד, איך רעד זענען נישט געווארן קיין עשירים, זיי האבן א ביזנעס און דעטס עבאוט איט. איז די רגע איך האב געפרעגט די קשיא ווייז מענטשן וואס האבן מיר געזאגט וועגן דעם האבן לייק חברה זענען שטיל געווארן וואס האבן זיי צו ענטפערן יעצט? באט די פראפער וועי צו מאכן א סטאדי, דזשאסט צו פארשטיין, ביסט געגאנגען אינטערוויאען טויזענטע מענטשן, קודם ס'נישט שייך במציאות עולם איין מענטש האט נישט גענוג צייט אין זיין לעבן צו אינטערוויאן אזויפיל מענטשן, סאו ס'טייטש א מענטש האט צוזאמגענומען א גרופ פון מענטשן און יעדן געשיקט ערגעץ אנדערש זאלן גיין אינטערוויאן מענטשן, סאו דארפסטו קודם גיין אינטערוויאן אסאך מענטשן, דארפסט אינטערוויאן יעדעם איינעם, אדערווייז וויאזוי סטאטיסטיקס ארבעט, דעם זאג איך איך גיי נישט אריינגיין וויאזוי סטאטיסטיקס ארבעט, אבער מ'אינטערוויאט אסאך מענטשן און פון דעם האסטו עשירים, עניים, יו נאו, פלעינע מענטשן, אלע מיני מענטשן, און. שטייט זיך זאלסט אינטערוויוען מענטשן מער אויף עלטערע עידזש, און אנדעם קענסטו אויפקומען מיט די פראפער סטארי, זאגן אה זעסט איך בין צוגעקומען צו קאנקלוזשן, באט דאס איז נישט וואס ער האט געטון, ער איז געגאנגען צו פֿינף הונדערט עשירים, און דו ווייסט וואס עשירים זענען? עשירים זענען בדרך כלל גרויסע איגאו מעניעקס, און זיי גלייבן כוחם ועוצם בידי, גראבע בעל גאוות. כמעט אלע עשירים טרעפן אמאל א יואל אויב ס'אוישר ער איז א עניו, צו ער איז א שטיקל עניו, צו ער איז נישט אזא בעל גאווה ער מאכט נישט פון זיך אזוי, אקעי דאס טרעפן, באט בדרך כלל א מענטש וואס ווערט א עושר ווערט א גרויסע בעל גאווה, ער האלט פון זיך אז ער איז, סא מילא וואס ער גייט נישט זאגן וויאזוי די מעשה איז נאר געשען העט ער עס אלץ אפטייטשן אז ער האט עס געטון, צו ס'מאכט יא סענס צו ס'מאכט נישט סענס, סא. אז זיי זענען געגאנגען אינטערוויוען פֿינף הונדערט עשירים, און פירסט אויס א קליינע נומבער פון עשירים, ווייל ס'דא סאך מער עשירים ספעשעלי אין אמעריקע, איז אויב דו האסט געהערט א תירוץ פון פֿינף הונדערט איגאו מעניאקס בעל גאוות, און זיי וועלן דיך זאגן עקזעקטלי וואס זיי ווילן דו זאלסט הערן, וויאזוי זיי ווילן אפטייטשן די מעשה, און ס'מוז נישט זיין אז ס'ווערט עפעס איינגעלייגט מיט די פאקט, און דאס איז געווארן אזא גרויסע סקעם. און די עולם קויפט עס. און ס'גייט נאך פאר ביז היינט. גאנצע בוקס איז געשריבן אויף דעם, מענטשן געבן דרשות אויף דעם, און מענטשן ספענדן אזויפיל געלט אויף דעם, און סאו פאר האב איך נאך נישט געזען קיין איין מענטש רייך ווערן, איינער וואס גייט צו די ספיטשעס אדער הערט אויס די דרשות. קיינער נישט. סאו. דזשאסט ארויסצוברענגען די זאך צו ווייזן די שקר פון די סטאדי אפילו פון די פֿינף הונדערט עשירים וואס ער האט אינטערוויוט דזשאסט טו גיוו יו א ליטעל ביט ס'איז דא גרויסע עשירים וואס אונז ווייסן היינט און וויפיל איך האב געטון סטאדיס אויף ווי זיי זענען רייך געווארן האב איך נאכנישט געזען ווי קיין סעלף דעטערמינעישן איז געווען דארט אדער דען די פאקט אז ליטערלי ס'האט זיי געשפילט מזל היינט צוטאגס. אילאן מאסק הייסט צו זיין די רייכסטע מענטש אויפן וועלט. יעצט אילאן מאסק איז געבוירן געווארן אין סאוט אפריקע, און ווען ער איז געווען א טינעידזשער האט ער שוין געהאט א קאמפיוטער, ס'איז געווען אין די ערלי ניינטיס, וואס עט דעט טיים האסטו געמוזט עטליסט זיין א מידל קלעס צו אונען א קאמפיוטער, א ארעמאן האט נישט געקענט אונען א קאמפיוטער, טייטש אז זיין עלטערן זענען געווען מידל קלעס, ער איז נישט געקומען פון קיין ארעמע שטוב. און ער האט און ער איז אזא גיק און ס'איז אים איינגעפאלן עפעס איידיע און ער האט געשריבן א ביזנעס, כ'מיין ער האט געשריבן קאודס וואס א ביזנעס און די ביזנעס האט געהייסן זיפטא, און ווען ער איז געווען אַכצן יאר אלט האט ער פארקויפט די ביזנעס פאר דרײַ הונדערט מיליאן דאלער. און עס איז געווען אין ניינטין ניינטי פייוו וויפיל איך ווייס ניין ניינטין ניינטי פייוו דריי דריי הונדערט מיליאן דאלער איז עקוויוועלענט היינט פראבעלי צו וואן פוינט טו ביליאן דאלערס אר סאמטינג לייק דעט ס'איז א נישט נארמאלע גרויסע נאמבער אין אכצן יאר אלט פון זיצן אין די בעיסמענט פון זיין טאטעס הויז און שרייבן קאודס וואס ער האט אינדזשויט און ס'האט אים איינגעפאלן א איידיע איז דער מענטש געווארן א ביליאנער, און נאכדעם האט ער געעפנט פעיפעל, וואס ווייטער? ער האט נישט געהאט קיין שום סטראגעל צו עפענען די קאמפעני, נישט קיין שום מעידזשער טשעלענדזש, און ווי זיי הייסן נאך האט ער עס פארקויפט פאר איבעי פאר זייער אסאך געלט, כ'געדענק שוין נישט די נאמבער, און נאכדעם האט ער אנגעהויבן מיט ספעיס עקס און טעסלע,

אפילו טעסלע וואלט געגאנגען בענקראפט בלייבסטו געווען א ביליאנער, וואלסט אפשר נישט געווען אזוי רייך ווי דו ביסט היינט, דו וואלסט נאכאלץ געווען א ביליאנער, וואס מאכסטו דיך אזא גאנצע רחמנות? סאו, בקיצור, וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז, פון די גאנצע מעשה פון אילאן מאסק, אז דו גלייבסט מיר נישט קענסטו עס אליינס גיין ריסערטשן, פון די גאנצע מעשה, ווי פונקטליך איז דא געווען א סטראגל? ער האט זיך אמאל געטראפן האומלעס? ער איז געקומען פון א מידל קלעס פעמילי, ס'האט אים גארנישט געפעלט אלס קינד, אפשר האט ער נישט געהאט די לאקזשעריעס ביגעסט לייף באט מידל קלעס טייטשט יו נאו וועל אף פיפל, דזשאסט יו נאו מ'האט פרנסה, ס'איז דא מ'קען קויפן מער וויפיל מ'דארף, סאו ער איז געקומען פון אזא משפחה, נאך פאר ער איז אפילו געווארן א עדאלט און ער האט געטראכט פון אליינס, כ'מיין פון ארויסמופן פון זיינע עלטערן און גיין וואוינען אליין, איז ער שוין געווארן נישט נארמאל רייך. און עולה געווארן איז יעדן טאג מער און מער רייכער, סאו ווי פונקטליך איז דא אריינגעקומען סעלף דעטערמינעישן? אז ער האט אפגעמאכט איך גיי ווערן רייך און וועגן דעם איז ער רייך געווארן, ווי פונקטליך זעסטו דא אין דעם מעשה? סאו זעסטו אליין ווי א שקר דאס איז. יעצט לאמיר גיין רעדן וועגן דזשעף בעזאס. כ'מיין יעדער איינער ווייסט דזשעף בעזאס, ער האט געעפנט עמעזאן. נאכאמאל, דאס איז געווען אזוי, ער איז געווען יונג איז ער געגאנגען מיליטער, און וויאזוי הייסט עס שפעטער האט ער יו נאו פלעינע דזשאבס איז נישט געווען קיין גרויסע בעל מצליח באט ער איז נישט געווען יו נאו ער נישט געווען ארעם אויך נישט און ווען ער איז געווען דרייסיג יאר אלט בערך אויב איך מאך נישט קיין טעות אגעין וויפיל איך געדענק די מעשה קען זיין איך געדענק עס נישט פונקטליך סאו קענסט מיר נישט כאפן אויפן ווארט בערך ביי דרייסיג יאר אלט איז געווארן די גאנצע אינטערנעט בום. און ס'איז מיר איינגעפאלן איידיע צו פארקויפן קאלעדזש בוקס, בעסיקלי קאלעדזש בוקס קאסט זייער טייער, יעצט קאלעדזש סטודענטס ווילן נישט דווקא קויפן נייע, אז מען קען קויפן א יוזד וואן, ווען איינער ענדיגט קאלעדזש וואס זאל ער טון מיט זיינע בוקס, יעצט דארף ער עס שוין נישט, סאו פארקויפט ער עס פאר א צווייטן פאר האלב די פרייז צו וואטעווער ס'זאל זיין, סאו איז מיר איינגעפאלן איידיע, האו אבאוט איך עפן אויף א וועירהאוז. און מען פארקויפט עס אנליין, און אזוי ווייסט ווייל ביז די אינטערנעט איז נישט ארויסגעקומען האבן זיך מענטשן געמוטשעט, מען האט געזוכט א בוק, ווער זאגט די בוק איז עוועילעבל, מען דארף גיין צו די סטאר, מען האט געדארפט ארום לויפן צו פופציג סטארס ביז מען קען טרעפן די יוזד בוק עוועילעבל פאר ביליג, און זיי האט זיך מאז געטראפן, עס איז נישט געווען אין גוטע קאנדישן, סאו האט ער אנגעהויבן א זאך. אז ער קויפט און פארקויפט יוז בוקס, אדער ער לאזט א צווייטן פארקויפן אויף זיין וועבסייט, און ס'איז דורך געגאנגען אפאר יאר, און למעשה די ביזנעס האט זייער אויפגעפיקט, און ער האט געמאכט עט סאם פוינט איבער א ביליאן דאלער סעילס, אבער ער האט פארלוירן געלט, ס'איז נאכנישט געווען קיין פראפיט, ס'איז געווען לאסס אויף לאסס אויף לאסס, סאו בקיצור למעשה ווי האט ער געהאט די געלט אנצוהויבן, ער האט געשאפט אינוועסטערס, און עט דעט טיים געווען א פריטי איזי טיים צו סלעפן אינוועסטערס, סאו עס איז געקומען א פוינט ווי די אינוועסטערס האבן זיך צוזאמגענומען און האבן געזאגט ס'מאכט נישט קיין סענס, וויאזוי ביסטו אנגעקומען צו א ביליאן דאלער סעילס און האבן לאסס און די ביזנעס, כ'מיין ס'איז געווען שוין זעקס יאר אלט עט דעט טיים, סאו זיי האבן אים בעסיקלי געזאגט לייק אז דו קענסט נישט דא ווייזן קיין פראפיט, דערנאך טראגט מען דיך ארויס פון די קאמפאני. מען זאגט דו קענסט עפענען א קאמפעני אבער רוב פון די שעירהאלדערס זענען זענען נישט דיך, רוב די אונסט נישט רוב שעירס אין די קאמפעני קען מען דיך ארויס וואוטען, און מיין דו קענסט בלייבן מיט דיינע שעירס אבער דו קענסט שוין נישט פירן ווייטער די קאמפעני. קיצור האט ער זיך געטראפן אביסל דא אין אן א סיטועשן. האט ער אנגעהויבן ארויסקוקן פון די ביזנעס פאר א רגע, וואס הייסט? ער האט אנגעהויבן אביסל אווערוויוען די קאמפאני פאר די ערשטע מאל אין זיין לעבן, וואס הייסט ביז יעצט האט ער געהאט א ביזנעס און געווען ביזי לאמיר זען ווי נאך מען קען פארקויפן בוקס, און פארוואס האט ער פארקויפט אזויפיל בוקס? ווייל ער האט עס פארקויפט בלאו קאסט, ווייל ער איז א קרוק, וואטעווער, לאמיר נישט אריינגיין אין דיטעילס, באטאם ליין איז געווען אז ער איז געווען ביזי מאכן סעילס סעילס סעילס און ער האט קיינמאל נישט אריינגעטראכט וואס זיין ביזנעס דא עקשעלי שטייט, און וואס איז געשעהן איז אז ווען ער האט זיך געטראפן אין סיטואשען ווי ער האט געוויסט ער קען דא פארלירן זיין דזשאב, האט ער געזעהן אויב אזוי איך מוז דא טרעפן עפעס א נייע זאך, איך איי העוו טו קאם אפ וויט סאמטינג, האט ער אנגעהויבן אביסל איבערקוקן זיין קאמפעני, און ער האט זיך געטראפן אז ער זיצט אויף א גאלד מיין, אויף א טעקנאלעדזשי גאלד מיין, ער האט אנגעהויבן זעהן אז די טעקנאלעדזשי וואס ער האט געבויט דא קענען טון אזויפיל זאכן, איז קודם ער קען מאכן דא א גאנצע טעקנאלעדזשי א טעק אינדעסטרי אין די עמעזאן קארפארעישן און ער קען אנהייבן פארקויפן אלעס פארוואס מוז מען נאר פארקויפן בוקס? איז ער געגאנגען צו די אינוועסטערס און ער האט געזאגט ער גייט דא עקספענדן די קאמפעני סאו מען גייט טאקע נישט מאכן יעצט קיין געלט אבער געב עס נאך אפאר יאר לאז די ביזנעס וואקסן לאז עס גרויס ווערן לאז יעדעם איינעם וויסן פון עמעזאן און עמעזאן קען פארקויפן אלעס איז מילא וועט מען מאכן געלט, און אזוי האט ער אנגעהויבן שפילן די אינוועסטערס און זאגן און ווייזן קוק עס אן ווי די סעילס וואקסן סעילס וואקסן און אזוי ביז עמעזאן איז געווארן וואס ס'איז היינט. איז, נישט אריינצוגיין אין קיין דיטעילס וועגן עמעזאן, משא כ צו רעדן וועגן דעם, די מעין זאך איז איין זאך, ווי זעסטו דא סטראגל ער האט זיך ממש, ער איז געווען סעלף דעטערמענט, קודם די פאקט אז ער איז אנגעקומען צו א ביליאן דאלער סעילס, איך זעה נאכנישט ווי די סעלף דעטערמענט, אלל ער האט געוואלט, ער האט געעפנט א ביזנעס, ער איז געגאנגען שאפן אינוועסטערס, וויטש פיל מענטשן טוען, איט דאז נאט סאונד ווי ער האט אסאך געסטראגלט שאפן די אינוועסטערס, און ער האט אנגעהויבן א ביזנעס, און. ווי דייסט עס און די סעילס זענען ארויף געגאנגען און פון די גאנצע מעשה זעסטו אז דער מענטש איז נישט קלוג פארוואס ער האט עס נישט געכאפט פארדעם ביז ער האט זיך געטראפן געקארנערט און האט זיך איינמאל געטראפן געקארנערט איז מילא האט ער געמוזט עפעס אויפקומען מיט א תירוץ איז דער דאס ווי זעסטו דא אז ער איז געווען אזוי דיטערמענט אז ער גייט עס מאכן ער איז געווען אזוי דא ווי

צו דו קענסט הערן אינטערוויוס ווערט רעדן ער וועט זאגן אין זיך ער האט זיך אליינס געמאכט ער האלט זיך פאר א גאט ווייל ער איז א גראבער בעל גאווה א איגאו מעניאק לכאורה איז ער א נארסיסט אויכעט אבער וואס האט עס איינגעלייגט מיט די פאקט הי וואס אין די רייט פלעיס וויט די רייט איידיע און די מזל האט אים געשפילט דעטס די וועי איט וואס. און דו קוקסט אן שכל'דיג. סאו ווען דו הייבסט אן קוקן אויף די גאנצע סטארי הייבסטו אן זעהן זאכן מאכן נישט קיין סענס. נאו איך וויל דיר זאגן יא סאיז דא עשירים וואס זיי זענען געווען ליטערלי און אויך זיי האבן געריעטשט באטעם צו די פוינט ווי סאם אוו דעם זענען געווארן ממש האומלעס, איף נאט ליטערלי האומלעס, זיי האבן נישט געהאט ווי צו וואוינען, נישט געהאט קיין דאלער צו זייער נשמה, און דעי קעפט אן בעליווינג אז זיי גייען עס מאכן איין טאג, יא און ס'איז זיי געלונגען, באט ס'געווען פיל מיט מענטשן וואס האבן געטון די זעלבע זאך און ס'איז זיי נישט געלונגען. וואס כ'מיין ארויסצוברענגען איז, ווען דו וועסט גיין קוקן אויף די פאקט. דאס גייען נעמען מענטשן און עט סאם פוינט ווערן מענטשן עלטער מען פארלירט די כוחות סאו א מענטש וואס איז דיטערמענט ער וויל מאכן אסאך געלט ער קען עס טרייען צען יאר צוואנציג יאר דרייסיג יאר יא ס'קומט א פוינט א מענטש האט שוין נישט די כוחות מער מען קען שוין נישט עט סאם פוינט ס'דא א סערטען עידזש איינער די עידזש איינער יענע עידזש ווי די כוחות לאזט שוין נישט ער קען שוין נישט אנטון אויבן פון סקרעטש. און וועסט גיין טרעפן מענטשן אין יענע עידזש, וועסט אנהייבן גיין מאכן א סטאדי, וועסט גיין פרעגן, וועסט טרעפן פיל מיט מענטשן, א גאנץ לעבן האבן זיך נישט אויפגעהערט טרייען אהער און אהין און אהער און אהין און גארנישט האט נישט געארבעט, וואי נאט? און נאכדעם איז דא מענטשן וואס זיי האבן גארנישט געטרייט, דזשאסט, ווי מ'זאגט, זיי ווערן אין די רייט פלעיס די רייט טיים, ס'איז איינגעפאלן א איידיע, אדער ווי אילאן מאסק איז געזיצן אין זיין טאטעס בעיסמענט זאגט פארמאל אזעלכע מעשות צו אנדערע מענטשן, איי פערסענלי נאו פון אפאר מעשות פון מענטשן סתם ער געפענט א ביזנעס אזוי ווי יעדער איינער דשאסט איינגעפאלן איידיע ער געפענט א ביזנעס און אסאך מאל די ביזנעס אנהויב איז געווען זייער א פלעינע ביזנעס און און עט סאם פוינט בום סאמטינג פיקט אפ אזעלכע מענטשן דשאסט זיי איינגעפאלן א איידיע פרעגט זיי די קשיא פארוואס איז אים איינגעפאלן די איידיע און א צווייטן נישט וואס אויב איז פונקט ווער האט אים געגעבן די איידיע אז ער האט עס געהאט און א צווייטער נישט. אויב די איידיע האט אים רייך געמאכט, האקאם א צווייטער האט נישט געהאט די איידיע, פונקט ער האט געהאט די איידיע? סאו דאס איז איין זאך, און נאמבער טו, ווען דו וועסט גיין קוקן אויף די גאנצע מעשה, און אסאך פון די מעשות וואס מענטשן האבן מיטגעהאלטן, חברים האבן מיטגעהאלטן, דו זעסט נישט דא קיין שום סטראגל, דו זעסט נישט דא קיין שום גארנישט, א מענטש האט געעפנט א ביזנעס און די ביזנעס האט זיך שטיין געהויבן, און דער מענטש איז געווארן רייך. כ'געדענק ווען איך בין געווען זייער יונג, מיי ערלי, מיי לאו טווענטיס, איין טאג טרעף איך אפאר חברים אזוי, איך האב געוואוינט אין בארא פארק, און איך זע חברה קומען עפעס ארויס אין א בעיסמענט, זענען עקסייטעד, פרעג וואס גייט דא פאר, האבן זיי מיר געזאגט אז יו נאו, זיי האלטן אז איך זאל אויך קומען דא, אז דא איז דא א מענטש, כ'דענק שוין נישט זיין נאמען, ער לערנט אויס פאר מענטשן ווי אזוי צו ווערן עשירים, ווייל יעדער איינער קען ווערן א עושר, איז מילא קום אריבער דא צו זיינע דרשות, און קויף זיינע בוקס מיט זיינע סידי'ס, איך ווייס ער האט פארקויפט אלע אלע זיינע זאכן, און אזוי העסטעך אויסלערנען ווי אזוי צו קענען ווערן א עושר. דעמאלטס געווען די ערשטע מאל עקשען איך האב געהערט פון די גאנצע קאנצעפט סאו איז מיר רייט עוועי שווער געווארן א קשיא און כ'האב עס געפרעגט די חברה זאג מיר וואס האט דער מענטש צו ווייזן פון זיך? וועלכע ביזנעס האט ער געעפנט אז ער קען מיר ווייזן ווייסט איך האב געעפנט די ביזנעס מילא מיין קרעדיביליטי א מענטש קומט דיך פארקויפן עפעס דארף דאך האבן קרעדיביליטי יא? אז דו וועסט גיין פרעגן איינעם א עצה וועגן א זאך דארף ער דאך האבן עקספיריענס אין דעם, דו גייסט נישט גיין פרעגן יו נאו משה גרונם אין גאס א מעדיקל עדווייס, ווייל וואס קען ער וואס ווייסט ער וועגן רפואה, זאלסט גיין פרעגן רפואה רעדטס צו א דאקטער איינער וואס האט עקספיריענס אדער א מעדיקל עקספערט, ס'איז דא מענטשן וואס זענען שטארק אריינגעלייגט אין רפואה דערפאר זיי קענען זיך ענטפערן אזוי זיי קענען זאגן וועלכע דאקטער צו גיין צו, סאו יעדע זאך האט זיך זיין עקספערטיז, די מענטשן וואס קענען זיך אויס אין די פיעלד, איז מילא, אבער די מענטש דארף ווייזן אז האט מיינען איינער וואס האט קרעדיביליטי טייטש ווייל ער האט עוסק געווען אין די זאך, סאו אז דו קומסט מיר זאגן אז דו גייסט מיך אויסלערנען צו זיין א עושר טייטש אז דו ביסט א עושר, ווייל אז דו ביסט נישט קיין עושר וויאזוי קענסטו מיך אויסלערנען צו זיין א עושר? יו מעיק נאו סענס. סאו קודם דארפסטו מיך פראוון אז דו ביסט טאקע עושר. אנטוהן א שיינע סוט מיט א שיינע טיי און א טייערע העמד מיט א ראלעקס וואטש דארף מען נישט זיין קיין עושר פאר דעם. קען זיין נאק אף'ס, קען זיין א פעיק ראלעקס וואטש, און אפילו יא איז דא פלעינע מענטשן וואס קענען עפארדן א ראלעקס. מ'דארף נישט זיין קיין עושר פאר דעם. סאו דער מענטש דארף מיך ווייזן אז ער איז עושר און ער דארף מיך ווייזן וואסערע ביזנעס האט ער געעפנט, האו הי ענדעד אפ ביקאמינג א עושר, און נאכדעם קען מען בכלל טראכטן

פיפל עקטשעלי עפארדינג פאר איט, מענטשן צאלן געלט פאר דעם, און נאך געזאגט ווייסט קען זיין דער מענטש איז טאקע געווארן עושר, ווייסט ווער איז געווארן עושר? ער איז געגאנגען פארקויפן יעדעם איינעם איך וועל דיך אויסלערנען צו זיין עושר, און ער האט געטראפן גענוג יו יו'ס אים צו גלייבן, איים סארי איך טריי נישט קיינעם צו אפענדן, אויב דו ביסט געפאלן פאר די סקעם, איך מיין דיר נישט צו וויי טון, איים דזשאסט, דאס איז א פעקט. איטס א סעד ריאליטי אז די וועלט דרייען זיך ארום סקעמערס און איים טרייאינג טו פריווענט פיפל פראם פאללינג פאר די סקעם. סאו ער האט געטראפן גענוג מענטשן צו פאלן פאר זיין סקעם און חברה זענען געגאנגען און אים געצאלט אסאך געלט פאר די שטותים. יא, אז דו טרעפסט יעדע יאר טויזנט מענטשן זאלן פאלן פאר דיין סקעם, יו פריטי מאטש א ריטש פערסאן. סאו איז ער רייך געווארן ווייל ער האט געעפנט ביזנעס?

די שאלה איז ווער. זעסט יעצט לאמיר זאגן הונדערט בחורים האבן חתונה די יאר, עס גייען זיין אפאר פון די הונדערט בחורים גייען חתונה האבן וואס גייען רייך ווערן, ווער פון די בחורים גייען רייך ווערן? ווער פון די אינגעלייט גייען ווערן די פיוטשער עשירים? דאס קען מען נישט וויסן. סאו, די זעלבע זאך מיט דעם. מענטשן וואס גייען הערן דרשות קענסט נישט וויסן זאלן רייך ווערן. אבער ס'איז פאני ווייל כ'האב שוין אפאר מאל אריינגעבאמפט אין זאכע גרופס און זאכע מענטשן, און חברה האבן מיך געטרייט אריינצושלעפן אין דעם, און אזוי סמארט ענאף, ברוך השם פאר דעם, די אייבערשטער האט מיך געגעבן די חכמה אויף דעם צו כאפן אז דאס איז א סקעם, און איי נעווער וועיסטעד נאטינג אן איט, און איי קעפט אן, און כ'האב געהאלטן נישט זאגן פאר מענטשן אז דאס איז שקר און ס'איז נאט גאנא ברינג יו עניטינג, און זיי האבן מיך נישט געוואלט גלייבן אנטיל זיי האבן פארלוירן אסאך געלט און זיי האבן אליינס איינגעזען אז דעי געטינג נאו וועיר, און ס'איז פאני אז קיין איינער פון דעי מענטשן האבן נישט מצליח געווען אין זייער לעבן. מ'גייט זאגן זיי זענען א ארעמע לאט אבער יו נאו קיינער פון זיי זענען נישט געווארן קיין עשירים. און די אלע חברה זענען יא געווארן עשירים זענען קיינמאל נישט געווען ביזי מיט די זאכן. ס'איז זייער מאדנע, ניין? און ס'איז זייער מאדנע ווי קיינער האט נישט געמאכט די סטאטיסטיק פאר די גאנגען קויפן די אלע בוקס אדער ליינען די אלע זאכן און גיין צו די אלע דרשות צו גיין זיך אינטערעסירן לייק לאמיר הערן יא ער זאגט אז ער גייט מיך אויסלערנען זיין עושר וועם וועם האט ער אויסגעלערנט זיין עושר און ער איז טאקע געווארן עושר האט ער איינעם מענטש וואס קען מיר ווייזן אז ער איז געווארן עושר און ער קען מיר עס פראוון איז דא איינער? סאו דער יו גאו. דאס איז געשען דעמאלטס ווען די גוי האט ארויסגעגעבן די סטאדי, וואס איך מיין זיין נאמען איז געווען נאפאליען היל, ער האט אנגעהויבן א פרישע סקעם אויפן וועלט, און די סקעם איז זייער א אפילינג סקעם, ס'ציט מענטשן, ווייל ווען איטס אלל סעד ענד דאן, כמעט יעדע מענטש וויל ווערן א עושר. איז דאס א זאך וואס דו קענסט אריינלייגן א מענטשן א חלום וואס האלט אין איין טראכטן דערפון, איז איז אויטאמעטיקלי ציט עס די מערסטע מענטשן, ס'ציט די מערסטע א מענטש אהינצוגיין, נאר סינס א מענטש וויל אזוי שטארק ווערן א עושר און ער זעט יו נאו איך ווייס נישט וואס צו טון, איך יו נאו איך טו איך ארבעט איך גיי איך טריי און ס'גייט נישט און ער הערט די זאך פארלירט ער זיין רעשענאל טינקינג, ער קאמפליטלי פארלירט זיך ווייל. או, אפשר גייט דאס ארבעטן, ממילא איך וויל דאס אזוי שטארק האבן און איך מוז עס האבן און דער וואלט זיך זיין גאנצע לעבן, און ממילא פארלירט ער זיין רעשאנעל טינקינג. און נאכדעם ווען ער זעט איין די גאנצע זאך איז שקר טוט איז ער סאך מער באגראבן און עס טוט אים משוגע שטארק וויי ווייל ער פילט ווייאלעיטעד, ער פילט ווי ער איז בא'גנב'עט געווארן. ס'איז א משוגענע שלעכטע פילינג און ער איז נישט געווארן קיין עושר. און די גרעסטע קשיא גייט אויף אלעס ביי אונז אידן, וואס איז מיט אמונה? וואס איז מיט אמונה? ווען איינער איז אויפגעקומען מיט די סטארי דארפסטו אליינס פארשטיין אז די מענטש קען נישט זיין געווען א מאמין בהשם. ווייל ס'דא גוים וואס גלייבן יא אין די אייבערשטען און ס'דא וואס גלייבן נישט, ס'קען נישט זיין אז דער מענטש איז געווען א מאמין בהשם ביקאוז איף יו מאמין בהשם טייטשט אז די אייבערשטער איז דער וואס פירט אלעס און די אייבערשטער מאכט אפ ווער זאל רייך ווערן און ווער נישט. ראש השנה און יום כיפור זאגט מען די תפילה. ראש השנה יח כסייוון און ווי אויך צום כיפור יח כסייוון, און מען זאגט א גאנצע זאך ווער ס'גייט לעבן, ווער ס'גייט שטארבן, וויאזוי ער גייט שטארבן, און נאכדעם זאגט מען מי העני ומי העשיר. ביסטו געווען אין שול ראש השנה? האסטו געדאווענט ראש השנה? וואס האט מען געזאגט דעמאלטס? מי העני ומי העשיר. און און בדרך כלל ווען ס'קומט צו די תפילה איז יעדער איינער אזוי מכוון, דארט איז א לייק די די תפילה איז די שטערקסטע תפילה פון ראש השנה מיין איך, דארט איז יעדער איינער מכוון. און וואס זאגט מען דארט? מי היוני און מי הישר, ראש השנה שרייבט מען עס אפ און יום כיפור חתמ'ט מען אפ, סאו אז מ'האט אפגעשריבן איינעם אז דער גייט רייך ווערן, גייט ער רייך ווערן, דו איין אופן וויאזוי א מענטש קען אוועקשטופן אז מ אפילו מ'האט אים אפגעשריבן און ער וועט עס אוועקווארפן איז טאמער ער גייט נישט ארבעטן ווייל דו דארפסט טון דיין השתדלות און אסאך מאל דא די מושג אפילו א מענטש טוט נישט זיין השתדלות נאך אלץ רייך ווערן האבן זיי א מענטש געווינט א לאטערי דארפסט נישט ארבעטן צו געווינען א לאטערי צו אנדערע מין זאכן וואס קען געשען צו א מענטש ירושות צו כ'רעד אנעקספעקטעד ירושות צו אנדערע זאכן סאו. באט אז מ'האט אפגעשריבן פאר א מענטש אז ער גייט ווערן א עושר, גייט ער ווערן א עושר. צו ער איז יא דעטערמינד צו ער איז נישט דעטערמינד, דיין שווערע ארבעט איז נישט דאס וואס גייט רייך מאכן א מענטש, קיין איין מענטש איז נישט רייך געווארן ווייל ער געארבעט שווער, עס איז נישט נאר דאס, עס איז דא א ווערטל וואס מען זאגט, ארבעט נישט, אז א מענטש ארבעט שווער האט ער נישט קיין צייט צו מאכן קיין געלט. און וועסט אריינטראכטן און וועסטו זען. אז מען איז ביזי ארבעטן שווער איז מען אזוי פאריאגט און פארפלאגט יו דאונט העוו טיים צו איבערקוקן די גאנצע זאך און צו זעהן ווי מאכט מען יא ווי מאכט מען נישט צו ס'ארבעט יא צו ארבעט נישט ביזט ביזי טוהן טוהן טוהן טוהן. איך קען נישט קיין עושר וואס איז רייך געווארן ווייל ער האט געארבעט שווער. ער האט געארבעט? ער האט געטון זיינס, ער האט געטון זיינע השתדלות, און דער באשעפער האט געוואלט ער זאל רייך ווערן, און ער איז רייך געווארן. און נישט נאר דאס, איך ווייס מעשה'ס מענטשן זענען רייך געווארן פון בכלל כמעט גארנישט טון. קודם כל האסטו מענטשן זענען געבוירן אין שטובער פון עשירים. נאר די מענטשן וואס סתם ווייסט ווי קווינצעזענטלי איז אריין געגאנגען א גוטע אינוועסטמענט און די אינוועסטמענט האט זיך משוגע געהויבן. און פול מיט מעשה'ס אזוי.

דו ווילסט האבן א פאך אין די האנט? אז דו ביסט סעלף דעטערמינד אז דו גייסט האבן די פאך אין די האנט וועסטו עס האבן. ס'איז נישט נאר דאס, די וואך איז פרשת ויקף, און ממש נאך פאר שני, פרק ח' פסוק ג', שטייט אז למען הודיעך, אזוי מיטן פסוק, למען הודיעך כי לא אלהיכם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. אז א מענטש לעבט נישט אויף זיין ברויט, א מענטש לעבט אויף וואס דער אייבערשטער זאגט פון זיין מויל, דאס גיבט די לעבן פאר א מענטש. תורה אליין זאגט עס. איך זאג פרשת עקב איז די פרשה פון איז די פרשה פון בטחון. תורה אליין זאגט עס

וואלט דאס נישט געדארפט זיין די ערשטע קשיא, אדער עטליסט זאל נישט געדארפט ארויף קומען, וויי, מיך איז אויך דאס שווער געווארן, ווייל איי וואס לייק, קודם רעשענאל מאכט עס נישט קיין סענס, דעטס וואי איך האב אנגעהויבן די דרשה קודם רעדן פראקטיש, ליטערלי איז רעשענאל מאכט נישט קיין סענס, און דאן הייבסט אן אריינגיין אין אמונה, וואס איז מיט אמונה? און די מערסטע וואס איך קוק אן מאדנע ווי עס איז דא היינט רבנים אדער מענטשן וואס רופן זיך רבנים, און זיי גייען ארום פארקויפן כאילו זיי מיינען די אייבערשטער, און וואס טוען זיי? זיי גייען זאגן פאר מענטשן אז דו קענסט דיך רייך מאכן, די זעלבע סקעם האבן זיי אינקארפארעיטעד אין אידיש אין די תורה, און זאלן נאך אפטייטשן פסוקים אפילו עס מאכט נישט קיין סענס, כ'האב שוין געהערט די אסאך פון די חברה הייבן אן רעדן וועגן פסוקים, עס מאכט נישט קיין סענס וואס ער רעדט, עס שטימט אפילו נישט וואס דער מענטש זאגט. איז זייער ווייניג געוואלן גיין צו די עקסטענט צו נעמען א פסוק און טרייען צו פארדרייען אינגאנצן, באט די איידיע דערפון, איך פארשטיי נישט, אז דו ביסט א רב, א בעל דרשן, פאר אידן, ביסט נישט קיין גויאישע ספיקער, ביסט נישט קיין אינספרעישן, ביסט א אידישע בעל דרשן און די רעדסט פאר אידן, און די זאגסט אז די טרייסט צו פארקויפן די אייבישטער, אז די טרייסט צו פארקויפן די אייבישטער דארפסטו פארקויפן אמונה און בטחון, אז א מענטש זאל גלייבן אז אלעס וואס געשעט איז ווייל די אייבישטער האט אזוי געוואלט, און א מענטש זאל זיך אויסלערנען וויאזוי אנצונעמען אלעס באהבה, און וויאזוי צו לעבן מיט די אייבישטער. איז ווי קומט אזא מענטש צו גיין פארקויפן פאר מענטשן אז איך גיי דיך אויסלאזן זיי צו מאכן געלט, אדער דו זאלסט גיין טרייען צו מאכן געלט, וואס האט געלט איינגעלייגט מיט דינען די אייבערשטער? כאילו נאר עשירים קענען דינען די אייבערשטער? סאו פאר קוקט עס אויס, כ'גיי נישט זאגן פארקערט, באט אין א סערטען סענס, אז אז דורך היסטערי האט עס געוויזן אז רוב גרויסע מענטשן האבן זענען געווען וואס האבן נישט געהאט קיין געלט, כ'מיין נישט דווקא עניות, אבער זענען נישט געווען קיין וועלפי פיפל. סאו ווי קומט אריין די איידיע אז איינער וואס וויל דיך טרייען צו פארקויפן אז ער מיינט די אייבערשטער זיך דיך צו גיין אויסלערנען די שטות, די נארישקייט. סאו נאמבער וואן, ער רעדט ווי א נאר, ווי א בהמה, ווייל ער מאכט נישט קיין סענס וואס ער רעדט, ער איז א סקעמער, א פראוד, דאס איז בגשמיות, און און ברחניות, עקארדינג צו די זוהר קומט אויס אז דאס דאס איז עירוב רב. דאס איז הצעת עירוב רב. עירוב רב זענען מענטשן וואס טרייען איינצורעדן אז זיי מיינען די אייבערשטער און זיי מיינען נישט די אייבערשטער, און אזוי פארפירן זיי אידן. די טעמע פון עירוב רב, ס'איז דא אפאר מיני טעמעס, ס'איז דא עמלק, ס'איז דא אנדערע באט. די טעמע פון עירוב רב איז די טעמע וואס דרייט זיך צווישן אידן. די אלע וואס קומען פון אינדרויסן און טרייען צו עטעקן אידן, טרייען צו פארבלענדן אידן פון אינדרויסן, דאס זענען אנדערע מיני טעמעס. אבער די גרעסטע פראבלעם הייבט זיך אן ווען דו האסט א רב, א רעבע, וואטעווער, א בעל דרשן, עניבאדי וואס שטעלט זיך אויף און רעדט, און ער טרייט איינצורעדן מענטשן איך מיין די אייבערשטער און ער מיינט נישט די אייבערשטער. דאס איז עירוב רב. סאו עני טיים דו הערסט א רב זאגן איך גיי דיך אויסלערנען וויאזוי צו ווערן א עושר, אדער ס'ווענדט זיך אויף דיר, ס'איז א מיינדסעט, צו וואס זאל נאר זיין, זאלסטו וויסן דער מענטש איז עירוב רב. פיריעד. דער איז עירוב רב. סאו וואס איך טריי ארויסצוברענגען פון די גאנצע דרשה איז נאמבער וואן, שטיי אוועק פון די סקעמערס, ווייל זיי גייען דיך זייער וויי טון. קיינער גייט דיך נישט אויסרעדן אזוי צו ווערן קיין עושר, ס'איז נישט דא אזא זאך, ס'איז קיינמאל נישט געווען, ס'גייט קיינמאל נישט זיין. קיינער קען נישט אפמאכן דיין מזל, און אז די אייבערשטער וויל דאס ווערן עושר זאלסטו ווערן עושר, דו דארפסט טון דיין השתדלות, ווייל יעדעם איינעם שרייבט מען אפ וויפיל געלט ער זאל מאכן, און ווי אזוי הייסט עס, און אזוי ווי מ'זאגט תשובה תפילה צדקה, מעבירין את רוע הגזירה, און דורך תפילה, אז דו ווייסט וואס תפילה איז, כ'האב שוין געגעבן אמאל א דרשה אויף תפילה און כ'גיי אמת שמים געבן נאך א דרשה וועגן תפילה. קען מען טוישן די גזירות און מען קען צוקומען צו אסאך אסאך לעכטיגע זאכן, די תפילה אליין איז א לעכטיגקייט. סאו קודם כל ווער נישט אינגאנצן פארלוירן פאר די אלע סקעמערס ווייל זיי גייען דיך סתם וויי טון און דו גייסט נישט אנקומען אין ערגעץ. און נאמבער טו, הייב אן אביסל איינזעהן אמונה, און הייב אן אביסל איינזעהן אז נישט אומזיסט די גוים טוען דאס, און דאס קומט פון די כופרים וואס האבן זיך ארויפגעטאנצן אויף דעם, ביקאוז די כופרים זענען סטאק, זיי ווייסן נישט וואס צו זאגן, אז זיי זעען מענטשן ווערן עשירים, און מען פארשטייט נישט פארוואס זענען די מענטשן געווארן עשיר און אנדערע נישט, אזויפיל מענטשן גייען ארויס ארבעטן, אזויפיל מענטשן טוען זאכן, וואס מאכט זיי עשיר און זיי נישט? און ס'איז נישט דא קיין תירוץ, קיינער ווייסט נישט. ס'איז די די זאך פון געלט איז א זאך וואס איז באהאלטן אפילו פון גרויסע צדיקים, קיינער פארשטייט נישט פארוואס מענטשן האבן אזוי סאך און מענטשן האבן אזוי ווייניג, און אלע אינצווישן. באשעפער האט דאס קאמפליטלי באהאלטן פון אונז, איז מילא מוזן זיי אויפקומען מיט זייער שקר ווייל דאס זענען די כופרים, מילא טרייען זיי דאס איינצורעדן יעדעם איינעם אז ס'איז א סעלף דעטערמינעישאן און דאס, און זיי ווילן נישט טראכטן לאגיק אפילו ס'מאכט נישט קיין סענס, אזוי ווי איך זאג, ווייל א מענטש איז איינגעפאלן א איידיע, ווער האט אים געגעבן די איידיע? פארוואס איז אים איינגעפאלן די איידיע און אים נישט? אבער אז דו פארשטייסט וואס חכמה איז, ווער תעני שרייבט חכמה איז כח מה, כ'גיי נישט אריינגיין יעצט וואס חכמה איז, אבער חכמה איז עקזעקטלי א זאך וואס איז ביאנד לאגיק, און דער באשעפער האט אים געגעבן די איידיע, טייטש דער באשעפער האט געוואלט ער זאל רייך ווערן וועגן דעם האט ער אים געגעבן די איידיע. אבער דער כופר וויל דאך נישט מודה זיין אויף דעם. מילא מוז ער אויפקומען מיט לגיונות. אזוי ווי דאס איז דאך די גאנצע איידיע פון זיין א כופר, זיין א שקרן. לעבסט אין דענייעל, און אזוי קענסטו אפלייקענען אז עס איז נישט דא קיין אחדות השם, איז מילא קען קען ער טון וואס ער וויל. סאו די גאנצע איידיע דערפון, די גאנצע פילאסעפי איז איין שטיק שקר. עס איז דא ארויסברענגען נאך מער. איז נישט נאר זאלסטו אוועק שטיין פון סקעמערס, זאלסטו אנהייבן אביסל איינזעהן אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט, און די סיבה פארוואס מען זאגט די תפילה פון ראש השנה יקר סיון און יום צום כיפור אחיסיימען און מען זאגט די אלע זאכן, איז געמאכט געווארן אונז אויסצולערנען א מנין, איז געמאכט געווארן אונז אויסצולערנען, זאלסט וויסן דו לעבסט פאר א סיבה אויפן וועלט, איז קאנעקט דיך צו דיין שורש, ווער קאנעקטעד צו דיין שורש, זיי דיך מדבק מיט די אייבערשטער, אנשטאטס נאכצולויפן געלט, הייב אן איינזען פארוואס לעבסטו אויפן וועלט, וועסט ארויפקומען אין יענע וועלט וועט מען דיך פרעגן וויפיל מיליאנס האסט געהאט אין באנק, דאס גייט מען דיך פרעגן? דאס איז דיין עקשועל גאול אין לייף? אז דו ווילסט האבן מיליאנס? איז אזוי, אויב ס'איז באשערט פאר דיר צו האבן מיליאנס העסטו עס עניוועיס האבן, איטס נאט אפ טו יו. אפ טו יו איז צו טון א עבירה אדער א מצוה, די בחירה האסטו. א מענטש האט בחירה וויאזוי אנצונעמען זאכן וואס געשעהן אין לעבן, אבער קיינער האט נישט קיין בחירה וואס געשעהט צו אים. וואס געשעהט צו א מענטש, דאס שרייבט מען אפ פון הימל. יעדע זאך. וויאזוי דו נעמסט עס אן, דאס איז די בחירה וואס די מענטש האט. און וויאזוי דו רעאקסט פאר דעם. אז ס'איז אזוי געשעהן, מילא צו דו רעגסט דיך, צו דו ווערסט באליידיגט אדער נישט. צו דו ווערסט פרייליך אויף זאכן וואס מ'דארף נישט פרייליך ווערן, וואטעווער ס'זאל זיין. דאס איז די בחירה וואס א מענטש האט. איז א מענטש זאל איינזעהן אז ס'באשערט עשירות עט עס קומען, און ער וועט אריינטראכטן וואס הייסט ס'באשערט ווייל אלעס פירט די אייבערשטער, אויב אזוי לאמיך מיך קאנעקטן צום אייבערשטן, און לאז אים מיך פירן אנשטאטס איך זאל מיך טרייען אליין צו פירן. און עס דאס טון, איך זאג דיר צו, דאס אליינס פילן מער א לעכטיגקייט, עס פילן א קאנעקשאן, און דיין גאנצע לעבן וועט דיך ווערן אויפגעלאכטן. האטס א גוטן טאג.